Mm. Don't try me, me. Me mo bi akɔ aba ɛnɛ deɛ hmm mayɛ tight wɔ one corner nso no mɛyɛ ne dɛm mmeni nkɔmɔ kakra ɛnɛ fact of life mmaa yɛne mmaa na ɛbɛ abɛkasa yɛbɛtu yɛn ho yɛn ho fo kakra me nuanom mmaa ɛnura yɛ sista baako ɔne yɛn ɛyɛ dɛ ɔne me kyɛɛ yɛ. Na US na ɔwɔ. Ɔdze sister yɛnkasa nkyerɛ mmaa. Yɛn nyinaa yɛntu yɛn ho yɛn ho fo, yɛmmoa yɛn ho. And ɛyɛ nokorɛ asɛm a ɔne me kaeɛ no nso. Megye yɛ dɛn atum. Sɛ ɔbaa biara bɔ ne ho mmɔden na ɔka sɛ ɔde ne nsa bɛyɛ biribi a, ɛbɛboa ɔbaa no ɔno ara ankasa ankasa. Ɛbɛboa ɔbaa no ankasa ankasa ankasa ankasa because yɛka no yɛaka ne sɛe. Abusuafoɔ ɔbaa no ayɛ dɛ ne ho ahyɛ bɔ mmɔden a ɛnɛ mafe obiara. Mafe obiara. Ɛnɛ mekyia obiara ɛnɛ menkyɛ wɔ ha o. Ɛnɛ deɛ menkyɛ yɛhyɛ mmaa nkuran yɛboa mmaa yɛn nyinaa mmaa yɛn nyinaa fi sɛ asomdwie ɛbɛba fie anaa ntɔkwa ɛnni fie a ɔbaa nso de wo nsa yɛ biribi na wo sɔpɔte barima a ɛbɛboa wo. Ɔbaa bi wɔ hɔnom a, sɛbesɛbe, sɛ ne kunu nni fie a, ɔhwehwɛ five euro koraa, gye sɛ ne kunu ba. Ɛmmoa. Woyɛ ɔbaa, wo ne bɛrima na ɛte, wo ne wo kunu na ɛte, wo ne wo mpena na ɛte, wo ne wo boyfriend na ɛyɛ dɛn ɛte. Mhm. Mm. Sɛ wote aseɛ wo ne wo mpena na ɛte ɔbaa ɔmmoa no bɛrima no nko ara na ɛhwiri bɔ so ɔkɔ adwuma ɔtua biribia ɔmmɛduru fie no nso na sɛbesɛbe ɛfi a ɛfie nso so koraa no ɛnyɛ anika ɛyɛ dɛ ɛma no ɛde ntɔkwa yɛ dɛ ɛba yɛsrɛ mmaa no Dodoɔ no ara obiara ntrae, wo so ne wo deɛ. Wo so ne wo deɛ a wobɛtumi ayɛ de aboa barima. Ɛnyɛ da biara na yɛbɛka abɛgu mmarima no so, wɔn mmoa mmaa, wɔn nyi sika, wɔn nyɛ sei, daabi. Mmaa yɛyɛ mmarima boafoɔ, sɛ wote aseɛ. Mpa mo kyerɛ me ba o. Mmaa yɛyɛ mmarima boafoɔ sɛdeɛ yɛnim no nti wowɔ hɔ sɛ wobɛboa barima na ɔbaa Bɛɛma aware wo anaa wɔne wo twe mpena na sɛ nnɛ berɛ yi nni bi na sɛ ɔbaa woantumi anyi bi amma nti woankasa bisaa ho sɛ ɛɛfɛ na mmom nso wokɔ na woba oso ne wo deɛ kakra bi a wobɛyɛ bi a sɛ bɛɛma ne nni bi a na sɛ wo nso wotumi tɔ aduane wɔ fie na awɔtwe wo nso wotumi tua dan ka bosome koraa megye di sɛ ɛyɛ na mmom yɛ mmaa yi bebree wɔn nyɛ wɔn adwene sɛ wɔn deɛ Wɔn nsa bɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ biribi. Mm. Wɔn nyɛ wɔn adwene sɛ wɔn de wɔn nsa bɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ biribi. Da biara gye mmɛɛma yi ɛne yakasa akasa akasa Rita good evening. Yakasa akasa akasa ne ɛfo sɛ mmɛɛma ne nkoa nanso ɔbaa wodi pɛ ne wɔ bɛɛma so deɛ a sɛ bɛɛma ne kɔ a Ɛduru baabi a, ɛbɛyɛ wo ya. Mmaa dodoɔ no ara kyɛn biara, mmarima na ɛyɛ biribiara ma wɔn no. Sɛ awareɛ no nkɔ yie koraa na sɛ ɛsɛ sɛ wofiri ho a, wonim biribi? Because wonim sɛ w'adwene nyinaa yɛ wo sɛ, kɔ a merekɔ yi, mɛyɛ dɛn na madidi? Kɔ a merekɔ yi, mɛyɛ dɛn na mahyɛ? Because w'ankasa wommɔ wo ho mmɔden, w'ankasa wontumi nyɛ hwee mma wo ho. Enti ɛba no saa a, wontumi nyɛ dɛn? Ɛnkɔ. Yɛrehyɛ mmaa nkuran, adwuma nkum nnipa. Yɛn nsa, ɛwɔ hɔ sɛ yɛmfa nyɛ adwuma, yɛmfa nsɔpɔɔte yɛn life. Enti sɛ woyɛ biribi ma wo ho, na woyɛ biribi na wode boa wo kunu a, megye di sɛ asomdwoeɛ bɛba fie. Ɛnka ntɔkwa bebree. Abena P, hi. Ɛda ase. Megye di sɛ nka ntɔkwa bebree to bɛyɛ dɛn? Ebetwa sɛ wote aseɛ. Yɛn nyinaa yɛnhyɛ yɛn ho nkuran. Biribiara nni hɔ a aka akyi. Sɛ last year na na wonyɛ biribi a, ɔbaa afe wei deɛ try sɛ wobɛyɛ biribi na woasɔpɔte wo kunu. Ɛduru baabi a mmarima no wɔbrɛ. Sɛ brɛ no ba boro so a, ɛna ɛde ntɔkwa, ɛde abamubuo yɛ dɛn? Ɛba mmarima no afa mu.

Yeah, Mavis, ɛyɛ eh, good sɛ yɛn nyinaa yɛbɛ support because me sister baako ne story a me mepɛ sɛ mede fa mu. Otu kwan baayɛ no wɔ ho. Ɔbaa, yɛn nyinaa yɛka yɛhyɛ yɛn ho yɛn ho nkuran because eduru baabi na biribiara bɛbisa bɛrima a eduru baabi a yɛ a na ɛnyɛ fɛ. Ɔbaa betumi ahu adeɛ bi, wo w'ani gye ho, na ɛsɛ sɛ w'ankasa wotɔ maa ho. Ebia na wo kunu no a bɛgye sika wɔ ne hɔ no, na n'ani nnye ho, na wunyaeɛ nso a, na adekorɔ no wopɛ. Nanso sɛ wobɔ wo ho mmɔden na woyɛ w'adwuma a, ɔɔ, wobɛtumi atɔ adeɛ biara a wohu. Yɛn nuabaa no, ɔbaa aburokyire no. Ɔbaa yɛ nnwuma no, nea ɛyɛ wei no nyinaa wayɛ dɛ, wayeyɛ bi. Na sɛsi a ɔyɛ adwuma, ɔbɔɔ ne ho mmɔden. Ɛnnɛ, sɛ ne kunu nni biawa ho, oyi bi yɛ dɛ ɛde boa ne kunu. And m'ani gye ho, ɔse sista, ɔse Ɛnam saa nti no, asomdwoeɛ yɛ dɛn wɔ fie? Ei, ɛnɛ deɛ, mo ba no wasan aka ne ho. Ɛɛ, na waka ne ho. Sɛ ɔte aseɛ, ɔsɛ ɛnam saa nti, sista, asomdwoeɛ yɛ dɛn wɔ fie? Ɛnɛ ɛyɛ true nso. Hwɛ sɛ woyɛ ɔbaa na woboa bɛrima a, bɛrima no ɔne wo nko o. Ayɛ wo ho ntaa nyɛ wɔn ahi o, na mmom mako, fa sika bra, nkyene, fa sika bra, biribiara sɛ respect sɛ bɛrima no na ɛntua a, ɔbaa, ɛduru baabi a ho bɛyɛ n'ahi. Asɛm nokorɛ no, ɛyɛ baako pɛ. Ɛduru baabi a ho bɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ bɛrima n'ahi. Ɛnɛ menkyɛ wɔ ha 30 minutes pɛ na ɛsɛ medwane na mekɔ. Mɔ nneɛma bebree yɛ wɔ ha sei. Sɛ wote aseɛ? Enti ɛnɛ deɛ mepɛ sɛ ɛnyɛ afutuo ɛma me nuanom mmaa no. Mesrɛ mo, ma yɛntena yɛto so. Ma yɛntwɛn sɛ mmarima no na kyɛn bia ɔmbɛyɛ dɛ ɔmbɛyɛ biribia ama yɛn. Daabi. Akwadworɔ bebree mfasoɔ bia ɛnyɛ dɛ ɛnni so. Ɛɛ metena ase atwɛn me kunu bɛyɛ sei, me kunu bɛyɛ sei. Menim obi a sɛ ne kunu nni fie a ɔho na ɔpɛ 5 euro koraa mpo a, gye ɔtwɛn bɛrima no ma ne ba. ɛno na yɛ a na ɛduru baabi a worekɔ a wontu woa wonim sɛ awareɛ no asɛbisa baabi a wote ho no ɛmmoa wo nanso wontumi nkɔ because wontumi nkura wo ho wontumi nkɔ because bɛrima no firi w'akwan mu a wontumi nhwɛ wo ho eti ɛno bɛyɛ dɛn ɛbɛkyekyere wo ayɛ dɛn atena hɔ Rita, ah, nkwadaa no deɛ wɔn yɛ okay. Wɔn ni problem. Mewɔ time ma wɔn paa. Me, menyɛ obi a meda. Nti no, mewɔ time ma wɔn. Wɔn nya wɔn time bi a wɔn hia. Nso sɛ daa ɔbɛka sɛ ɔbɛ disturb o na ɛyɛ normal. Sɛ nketewa ne deɛ wɔn ha adwene. Sɛ ɔte asɛm. Enti abusuafoɔ, ɛnnɛ deɛ mesrɛ mo, me nua mmaa nom, mmaa no bi rebɔ wɔn ho mmɔden, ɛreboa mmarima no, wɔn resɔpɔte mmarima no, aburokyire asetena no, ɛnyɛ easy, aburokyire emu ɔden, sɛ barima nko aka sɛ da bi ɔbɛkɔ, ɔbɛba, na wote hɔ, na wotwɛn no, na waba, na wakɔ, na waba abɛto, ɛduru baabi a ɛde abufuo na ɛbɛyɛ dɛ, ɛbɛba. Paa paa tii anaasɛ dɛ wosɛ aburokyerefoɔ na ɛyɛ dɛ they are worrying ɔmo ha wo wadwene anaasɛ ɔmo ha henfoɔ aburokyerefoɔ nha wo why yɛ na yɛte mu and deɛ ha yɛn no ɛna ɛwɔ sɛ yɛka ho asɛm nti na aburokyerefoɔ nha wo obiara nha wo sɛ aburokyire nkɔmmɔ nyɛ wo da nha ho saa wate. ya abusuafoɔ monhyɛ video no ɛma me abena megye di sɛ nyankopɔn ee eh, awo ya wo ho yɛ deɛ a mmarima no bi respect ɛno wɔ hɔ but Menim saa, woyɛ a, ebinom mmu mmaa, nanso yɛbɛyɛ ne dɛn? Sɛ wote ho deɛ a, meka sɛ bi a wɔmmu wo nyinaa no nso no wogu so yɛ dɛ ɛreware sɛ wote aseɛ wote ho nti once na once a wote ho no deɛ sɛ wosɔ sɛ woyɛ biribi na adeboa fie yɛntumi nka sɛ da biara

Sɛ onim eh, nipa sisi a obi afrɛ wɔ ha okay give me cool thank you mm. mm. okay tena ase ya tena ase na menya adeɛ Oh yeah. Mama yɛ nyinaa yɛnyɛ dɛ yɛ mmoa. Hwɛ nokorɛ ɛyɛ baako pɛ. Sɛ ɔbaa mmoa bɛrima a wɔn ntɔkwa mpɛ fie o. Bɛrima a ɔno nko ara na ɛyɛ fie ade yɛ ɔho. Anaasɛ ɔno nko ara na ɛde provide wɔ fie ntɔkwa ɛnyɛ dɛ. But yɛhyɛ mmaa ne nkuran. obiara nyɛ biribi nyɛ dɛ ɛma ne ho wo deɛ ɛ eh, two hours pɛ koraa o four hours pɛ o ɛna wobɛtumi ayɛ what is it then pass here wo dɛ kɔ fa ha sei na kɔ then i will give it to you fa ha sei fa ha osi dɛ yes sɛ meme nsom a wɔ baabi a ne nam no awurade ɛsɛ ama mo fa nkyɛ mmio na nɛ deɛ gyina kɔ okay choose ana wohia no Wait, yeah, maybe it is yeah, mm-hmm. yeah. I got ten minutes then. Okay. Yeah, you have to hold your wife like handbag. yes. I ah, do baby. Ah, you see, I never said man in Sunye baby because sometimes eh, who kunu ni bi, yenu abana sem na na mekano. Ɛnna ɔboa ne kunu paa. Ɛda a ne kunu nni bi no, ɛnyɛ nketenkete sɛ ayi o, ɔboa barima no. Ntɔkwa nni hɔ. Ɔdi dwa, ɔyɛ aduane, ɛsan ma ne kunu yɛ dɛ ɛdi. Ɛnyɛ da biara na yɛbɛka sɛ wɔn anyi sika no nti yɛmma wɔn aduane ni. No. Yɛnim sɛ wɔyɛ adeɛ na ɛnyɛ a yɛbɛka. Nanso yɛyɛ mmaa yi, yɛn nso baabi a yɛrefom no, yɛnhu. Because ewiase nsa kɔ na nsa aba. Yɛyɛ wɔn boafo a, ɛwɔ se yɛyɛ biribi. Ɛda a barima ne ho nso no, ɔbaa nso wasɔpɔte. Ɛda a ebi nni hɔ no, because sɛ wo ne barima te na mote wɔ saa kwan no so a, minnye nni sɛ ntɔkwa bɛyɛ dɛn ɛbɛba fie anaa basabasa. Because this time no nso, mmaa no bebree, woyɛ ɔbaa awarefoɔ, wo ne wo kunu na ɛte. Wo kunu reyɛ adeɛ, wonnim ho hwee. Wo nso woreyɛ adeɛ, wonnim ho hwee. Ɛwɔ mu saa, sika deɛ obi nka sɛ monkora mo sika mmom, na mmom ɛda a wobɛhu sɛ barima no nni bi no, ɛno nyɛ excuse sɛ ɛno nti no, wanyi chop money nti yɛn mma ani nnidi. Ɛda a barima renyi sika nyɛ sɛ yɛn mma ani nnidi. Sɛ aduane wɔ fie nko ara deɛ a, ɔbaa nua bi ma ani nni. Governor Sika, bakyɛ ayɛ afrɛ me after program no why? Mesrɛ wa, ɛwɔ sɛ me ne ɔkasa ayɛ afrɛ me after program no because me wie sisi a me me yɛ nneɛma bi but me spend just 10 minutes bi aka ɔkyena Sunday mom na maba life yie. Rent issue ɛwɔ Europe. Uni how why? Abena, Kofi, good evening. Megye obiara sɛ abusuafoɔ. Eti mesra mo me nuanom mmaa, mmaa a yɛwɔ yɛwɔ fact of life platform ne so. Ɛɛ ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛtete yɛn ho ɛma yɛ kununom ɛma yɛ mpena. Sɛ wo nware yɛ koraa daakye bi wobɛyɛ dɛ wobɛware. Sɛ wote aseɛ? Enti wofa afutuo no bi na woahu sɛ ɛnyɛ sɛ bi a ɛkunu sɛ kunu nti no woaba abɛtena ase, wo so wonyɛ adwuma, womfa wo nsa nyɛ hwee. Sɛ wote aseɛ? Daabi. Yɛ biribi. Ɛnnɛ wo kunu nni bi a, wo nso woasɔpɔte no. Hwɛ saa nnoɔma wei sei nom no, ɛno na ɛde ntɔkwa bebree ɛyɛ dɛ ɛba. Minnye nni sɛ aburokyerefoɔ mmarima sɛ sɛbesɛbe wɔn nyinaa dodoɔ no ara wɔn yerenom yɛ bi na sɛ nka bi a daa mmarima ani nni bi no mmaa no hu wɔn mmɔbɔ a sɛ wote ase yɛnka sɛ fa wo sika ma barima no na mmom ɛda a barima no bɛka sɛ ɔnni bi no ɛwɔ sɛ ɔbaa wohu sɛ wo nso wobɛtumi ayi bi apue. Ɛwɔ sɛ wonya ahummɔborɔ ma barima no na wo ne no yɛ dɛ ɛtena. Ɛda eh, barima no so de bi bɛba no na wayɛ dɛ na wadi. Because yɛn nuanom mmaa no bebree depend wɔ mmarima so dodo. Ewiase no ne seesei a nea yɛwɔ mu no, ɔbaa wontumi ntena hɔ sɛ wo sika hyɛ barima kotokuo mu, wo biribiara, nea wobɛyɛ nyinaa wɔ barima hɔ. Enti sɛ barima no nni hɔ a, Mefa ne sɛ yɛn nkyi yɛwɔ maamefoɔ bebree nom wɔ hɔ nom a ebia those times na wɔn kunu nom wɔ sika na na na wɔn kunu nom na ɛkɔ ba wɔn kunu nom na ɛyɛ biribi wɔn ankɔ ama sɛbi sɛbi sɛ duru baabi na mmarima no ni wiase a ayɛ a saa maamefoɔ no wɔn wɔ bɛkyere wɔn ayɛ a wɔn ani etimi bɛyɛ wɔn ya ebinom wɔ hɔ koraa afei wɔn mma koraa ntumi nkɔ sukuu biem because ɔbaa no bere a na ne kunu kɔ ba no na ɔbaa no atwi n'ani te hɔ Adɛn a ebia ɔyɛ Misis anaasɛ ɔyɛ Hauswaif, enti wanyɛ biribiara anyɛ dɛ amma ne ho. Ɛno nti na meka bi no, sɛ woyɛ ɔbaa, try na yɛ dɛ yɛ biribi. Ɛnyɛ da biara na wotwɛn sɛ wo kunu, na da kɔm de wo na wo kunu nni hɔ a, wunnidi. Sɛ wo kunu nni fie a, wunnidi. Sɛ kɔm de wo mma na wo kunu nni hɔ a, wunnidi. Enti wokɔ na akɔhyia adeɛ na ɛfɛ a, wuntumi ntɔ, gye sɛ wo kunu ayi ama wo ansa. Nanso sɛ woyɛ adwuma a, wokɔ na wokɔkɔto biribi a, wobɛtɔ. Sɛ wote ase, ama wo ho. Yɛkyerɛ sɛ wo ankasa, eh, sɛbesɛbe. Infact, eh, Ghanafoɔ mmaa bebree akwadworɔ no seesei a aboro so. Ɛdɔɔso. Yɛn yɛ ha sɛ ni yɛ Germany ha sɛ ni yɛ ntaa nyɛ lucky because ekuroma no a yɛwɔ no kasa no kasa no ne sua no ɛɛden obi nka nkyɛw sɛ nyɛ de ɛɛden kasa ne sua no ɛɛden nti wonya ba bɛduru ha sɛ ya yɛ yɛ ni chance te sɛ ɔmo a ɔmo kɔ US ne ɔmo a ɔmo kɔ UK no because wokɔ school wɔ Ghana na wobɛsen kɔ UK wobɛsen kɔ US a wowɔ chance sɛ wobɛtumi asan akɔ school biem Sɛ wo te ase? Ba yɛn afei na yɛ change brɔfo no ɛde akɔ Dutch ɛ wo bɛ tumi akɔ a na afei wo koraa w'adwene mu ayɛ ohee na w'asan aba abɛ tena fie Enti yɛ nom no deɛ na mo a mo nya chances ɛkɔ UK ne ɛne US no chance wɔ hɔ sɛ still a mo bɛ tumi akɔ school aduru mo anim ɛmmaa Yɛntumi ntena hɔ sɛ da biara yɛtwɛn sɛ mmarima nyɛ dɛ ɛnhwɛ yɛ. Ɛnnɛ sɛbesɛbe Ghanafoɔ mmayewa bebree deɛ wɔn nim ara ne sɛ wɔde wɔn to ɛhwɛ camera mu. Mehu saa adeɛ no time biara na mebo afu. Mehu sɛ ɔbaa bi atwa picture anaasɛ ɔyɛ video na ɔdaadaa ne to wɔ camera mu a na mebo afu. Ɛno pɛ na wonim yɛ. Ɔbaa, ɛno pɛ. Sɛsi a yɛn mmaa no bebree ayɛ akwadworɔ, akwadwofoɔ. Ɔbaa biara pɛ sɛ yɛnka sɛ ɔyɛ slay. Sɛbi sɛbi most ɔɔ slay. Na wo slay no wo expect sɛ ɔbarima na ɛmɛhwɛ. Da da ɔbarima no ni hɔ no wobɛyɛ dɛn? Wabra ɔbarima de ne nsa na ɛyɛ adwuma o. Ɔbaa wo nso wowɔ nsa no bi o. Enti da biara na ɔbarima de ne mfifire nko ara bɛhwɛ wo. Enti da bɛn na wo kunu nni sika a wo nso wobɛpagya no? Da bɛn na wo kunu se ɔnni bi a wo nso wobɛma ne so? Da bɛn na wo kunu bɛka sɛ, Nnɛ deɛ, bosome wei deɛ, sika nni hɔ a wo nso wobɛka sɛ, Meyi chop money nnawɔtwe? Enti sɛ barima no nni bi a na ɛyɛ sɛ fie hɔ yɛnnoa aduane no no? Dabi! Yɛyɛ wɔn boafoɔ nti ɛwɔ sɛ yɛbata wɔn ho na yɛyɛ biribi de sɔpɔɔte wɔn wɔ abrabɔ no mu ma nyɛ da biara na yɛbɛba abɛtena ha na mmarima nhwɛ mmaa na mmarima nyi sika. Ɔbaa, wo nso wowɔ nsa mmienu ne nan, fa yɛ adwuma. Fa yɛ adwuma na de stan Ghanafoɔ mmaa sɛbesɛbe bebree yɛ akwadworɔ, bebree ka mmara ne mo to no, hwɛ ayɛ a na meduru baabi ɛne wɔn a wɔn koraa de stan wɔn bu wɔn to no tɔɔto tɔɔto no because ɛtoɔ no ɔbɛkɔ akɔyɛ na ɛte sei, ɛwɔ mu a na wasan akɔ akɔbu tɔɔto agu so na aba kakra ɛwɔ mu, ɛno ara ne adwuma a wɔreyɛ ɛna wɔredaadaa wɔn, mesrɛ mo Fact of Life abusuafoɔ yɛ a yɛwɔ ha deɛ momma yɛnyɛ yere pa. Momma yɛnyɛ mpena mmaa mu a yɛtwe mpena koraa a yɛyɛ papa even ɛfiri mpena twe na akɔ awareɛ wo suban ne asetena a wo ne barima de bɛtena no ɛno na barima no de bɛkɔ akɔyɛ wo ho adeɛ o ɛno na barima no de bɛware wo because ɛnɛ no a motwe mpena no mpo no nea wobɛyɛ ɛde bɛ support barima no barima no hu sɛ woyɛ hard working wo nso woyɛ independent woman na sɛ wo depend wɔ barima no so a ɔbɛhu sɛ a ɔbaa wei Sɛ me ne no tena na yɛbɔ bra na yɛkɔ yɛn anim a, minnye nni sɛ biribiara bɛba abegu me so. Ɛno ne ade a ɛwɔ sɛ mmaa yɛ, yɛsɔpɔte yɛn ho, yɛmmoaboa yɛn ho yɛn ho sɛ yɛnyɛ biribi. Akwadworɔ bebree mfasoɔ biara nni so. Akwadworɔ mmorosoɔ, menkɔ, ɛna sei, adɛn, mmarima no ɛduru baabi a wɔn nso wɔbrɛ. Ɛduruu baabi a, wo kunu baa fie no, na nka anya yɛ na nka wasere wɔ wo. Nka wo kunu wuraa mu a, wonya yɛ na nka waba abɛhage wɔ wo. Ɔbaa, sɛ watena fie da biara na bɛrima bɛkɔ bɛba, ɔduru fie a na n'anim ahu, eh, wamuna n'anim. Ama mmarima no bebree amuna ama aka hɔ. Eti wo kunu anim sɛe no, wohu yɛ. Da na wobɛsɔre ayɛ a bɛrima no n'ani bɛgye anaa ofiri adwuma ba na ohu a, ɔno nso n'ahome bɛka no. Ɛwɔ sɛ woyɛ biribi. Ɔno nso yɛ nipa. Yɛse dua korɔ, ɛgye mframa a ɛyɛ dɛ, ɛbu. Ɛduru baabi na bɛrima no ɔbrɛbrɛbrɛbrɛbrɛ a ne dwonku, ne sisi, ne nan koraa bɛkoakoa. Na ne nan koakoa a, ɔbaa wobɛyɛ dɛn? Sɛ wote aseɛ. Ewiase no a yɛwɔ mu no, yɛse wodwene papa ne w'adwene bɔne, biribiara tumi si. Saa asɛm wei a meka yi, mese maamefoɔ bebree yeyɛ mistake o. Mmerɛ bi a atwa mu o, ne wɔn kunu no mu wɔ sika o, nanso ne wɔn mfa wɔn nsa nyɛ adwuma. Wo kunu wɔ sika koraa a, hɛn, ɔbaa, ɛno nkyerɛ sɛ wonyɛ adwuma. Mese bebree, wɔn kunu no mu wuwuiɛ a, na wɔn mma koraa ntumi nkɔ sukuu. Sɛ wote aseɛ? Nanso na ahiafoɔ a wɔkɔ afuom na wɔn mma te sukuu dan mu. Awoya ɛwɔ sɛ wɔn appreciate sɛ woya na wo kunu appreciate ɛne ne nkasa. Mmarima yi yɛsrɛ mo sɛ mmaa no eboa mo, mmaa no support, mmaa pa akorɔkorɔ. Momma wɔn nhu sɛ nea wɔyɛ support a wɔde ma mo no mo nso mo ani sɔ. Momma wɔn nhu sɛ support na wɔn de ma mo no, mo nso mo ani yɛ dɛ ɛsɔ. Ɛno ne adeɛ a mmarima because sɛ ɔ mmaa deɛ yɛ yɛ yɛ suban no no sɛ nnɛ meyɛ ma na ama mi hu sɛ w'ani sɔ na woyɛ o wei a woyɛ yɛ wei ɛyɛ dɛ ya ɔ barima ɔkyena wɔnyɛ biem. ɔnyɛ biom ɛyɛ ketewa bi kora ɔbaa no ɔno ɔyɛ wo boafo o eti ɔno ne support no yɛ nketenkete eti sɛnea ɛteɛ bia bɛrima ma w'ani nyɛ dɛ ɛnsɔ ma w'ani nye ɔbaa support bia ɔde yɛ dɛ ɛma wo ho sɛ wa wa wa nsho any appreciation bia nkyerɛ ne deɛ a ɔbaa no nso ɔbɛm bɛyɛ dɛ ɛbɛbu hwɛ nea ɛma mmaa yɛwɔ sika ekoyi ma mmarima no no. Because ketewa no a ɔde brɛɛ wo no, sɛ w'ani sɔ na wokorɔkorɔ no na wogyegye ne so a, ɔkyena wɔwɔ hundred thousand bi da hɔ a woyɛɛ yɛ a wokaa yɛ ɔbɛsan akɔ akɔyi saa sika no de abrɛ wo. Ɛmma yɛ deɛ no no. Because yɛnya bi a hefa na ɛwɔ sɛ nka yɛde kɔ? Ɛwɔ sɛ yɛde boa yɛ kununom na asomdwoeɛ yɛ dɛ ɛbɛ fie. Ɛnɛ mmarima no bebree wɔn nko ara yɛ adwuma de hwɛ fie nti anigyeɛ nni fie o. Anigyeɛ no a ɛnni abusua no mu no nyɛ hwee o because bɛrima no wabrɛ. Wo kunu brɛ, ɔbrɛ brɛ a, ɔde mmuna na ɛbɛhyia wo. Ɔde abufuo na ɛne wo bɛba abɛda mpa so because ɛwɔ ne tiri mu sɛ da biara body no ayɛ dɛ, abrɛ. Yie da biara ɔdwen wo, na me nko ara deɛ ɔbaa bɛn na menyaeɛ yi, ɔbaa yi mmoa me hwee mu, ɛna me nko ara na mebrɛ. Enti saa adeɛ no a ɛwɔ n'adwene mu no, ɔbaa wo koraa wonyɛ no akɔnnɔ na ɔno koraa waba abɛtouch wo. yɛsrɛ mo sɛ wonyɛ bi astate nyɛ da biara na ade biribi obi wɔ hɔ a wɔwɔ bi paa ɔbaa bi wɔ hɔ a wɔwɔ bi da hɔ nanso nnɛ bɛrima da koro sɛ okunu hwɛ da koro bɛrima no yɛ ɛnɛ deɛ mu nyɛ o ɔbaa no ee ɛnea me nso so me ni bi o na ɛnea ɛbɛyɛ ne dɛn ɛnea ɛbɛyɛ dɛn ne yɛdidi ɔbaa ɛnyɛ ɛno ne ano yie woyɛ dɛn wowɔ kwan a bɛfa so a bɛkeka aduane ayɛ dɛn abɔ mu Kyɛ wo te aseɛ first me tuoe ɛtɔ da bi a sika nni hɔ hey mɛtumi de eh tin tomatoes ketewa no baako na ma fa sadii baako oh wo bɛtumi ayɛ frɔyɛ na wabɔ nkosua agu mu wanoa mo aduane aba fie nipa bɛnya bi adi nkwadaa bɛnya bi adi enti sɛ wo kunu ka sɛ oh ɛnɛ deɛ mu nyaa ɔbaa ɛno nyɛ ano yie sɛdeɛ wo nnidi o kyɛ wo te aseɛ ɔbaa bi wɔ hɔ a da ne kunu ni sika no na wanoa na wadi Wɔno ara nim sɛ ebia saa time wei yɛ barima no ahokyerɛ berɛ mu o, ɔbaa na watena ase na wanoa na wadi. Ah, na ɛnyɛ asisie. Barima no deɛ wɔ bi no ɔyi ma wo deɛ a wobɛgye. Wonua a sɛ wo nso wodi bi. Na adɛn na da a wonni bi no deɛ wonoa a wadi agya no. Mɛnyɛ saa, mma wo tirim nyɛ den. Ɔbaa deɛ, yɛnni hɔ sɛ yɛn tirim bɛyɛ den ara boro so saa, daabi. Mɛmma wo tirim nyɛ den bebree wɔ barima so. No, kyerɛ w'adwene kyerɛ barima. Sɛ woyɛ na n'ani nsɔ a, ka kyerɛ no sɛ, Ah, adɛn na mereboa wo na mereyɛ sei nyinaa na w'ani nsɔ? Because ɔbarima nso, ɔbaa yɛ wei nyinaa no, ɔbaa deɛ ohia ne sɛ ɔbɛ respect no, asa. Ɔbaa yɛ wei nyinaa ma wafa buo ebuo ebuo nkasa wo yere ho anyhow gyaa wasɛm ɛna firi me so saa kasa no ɔbɛɛma nka nkyerɛ ɔbaa saa nso na ɔbaa nso ɛnsɛ sɛ woka kyerɛ bɛɛma sɛ firi me so gyaa me oh no saa kasa no yɛnka yɛnka sɛ wo korɔkorɔ ɔbaa na wo yɛ nneɛma bi ama na me se ɔbaa ara yɛ nyinaa se yɛyi yɛ sika boa yɛ kunu nom yɛ nyinaa yɛyɛ Yeah, yeah, because sɛ wo kunu nkasa ho anyhow. Adɛn na wowɔ bi da hɔ a womfa mmoa no because ɔyɛ wo kunu. Ɛyɛ wo ne ne mmienu. Adɛn na wobɛdidi agya no? Ebi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ wode support no. Ɛwɔ sɛ wode boa no because ɛnɛ wiase no ayɛ den. Ewiase no ayɛ den. Nneɛma a nnipa hia dɔɔso. Ɛdan a yɛretua ka ne boɔ yɛ den. Sɛ yɛka sɛ yɛde load no nyinaa bɛgu mmarima no so wɔn bɛwu. Da biaa yɛ nnya anigyeɛ wɔ mpa mu because bɛɛma ani nnye a ɔbaa ɛ expect sɛ mpa mu nso w'ani bɛgye. Ɔno wakɔ yɛ adwuma abrɛ, onim sɛ ɔno nko ara na ɔbrɛ. Enti wo nso wo san, ne nyinaa akyi wo san hwehwɛ sɛ mpa mu anigyeɛ nso wo nsa nka hɔ ho. Ɔnnya anigyeɛ mfa mma wo. Enti kɔ yɛ bi. Aburokyerefoɔ mmaa, yɛn ne yɛdɔɔso. Akwadwofoɔ mmaa no a ɛwɔ aburokyire this time no, wɔn dɔɔso. Moama aburokyerefoɔ mmarima no sɛbesɛbe bebree, wɔn aba mu yɛ dɛ ɛrebu. Ɛntena hɔ mfa biribi mmɔ wɔn asafohene sɛ wontumi nyɛ dɛ ɛnkɔ. Da biara bebree na me mma yi na me mma ɛ, ɔbaa, enti na kindergarten wɔ hɔ no, yɛgye nkwadaa wɔ hɔ. Fa wo mma kɔ na kɔyɛ biribi ma wɔn ho. Ɛno nti ɛne ɛgye kindergarten. Ghana na wote koraa ɔbaa yɛ biribi yɛ wo so ne wo deɛ mɛnkɔ join ne saa group no a wɔn bu wɔn to no tɔɔto tɔɔto no ɛnɛ wobɛhu wɔn to shape na ɛte sɛi adeɛ nkye akyɛ three months wobɛkɔ na shape no nso te sɛi because wɔn no yɛbu ne tɔɔto tɔɔto ne yɛde gu so ma wɔn na wɔn de wɔn awie yɛ bɛba Na yɛadanedane yɛto yɛsɔ camera nkɔ joine saa group no bi mesrɛ mo fact of life abusuafoɔ ɛnɛ wiase no mmerɛ no koraa na ɛtia sɛ wote aseɛ hwehwɛ nkwagyeɛ bɔ abrabɔ a wode bɛnya nkwagyeɛ ɛwɔ nyankopɔn anim ɛno pɛ mɛnkɔ joine saa group no ɛna ɔmo te sei ɛna obi tumi ka koraa obi pɛ sika sɛ ne kunu ma ne sika mfa nkɔyɛ toɔ ɛtoɔ Ɔbaa bi wɔ hɔnom a n'adwene nyinaa no no, nofoɔ. Wonyaa nofoɔ, woannya bi, nti wonnim yareɛ a ɛka ho. Woannya toɔ, nti wonnim mu nsɛm. Yɛn a yɛwɔ toɔ ne nofoɔ no, ɛyɛ mu yareɛ. Ɛyɛ mu yareɛ. Me, me, mewɔ nofoɔ wɔ toɔ. Enti ɛ, ɛtoɔ wɔ hɔ yi, ne yareɛ yɛ sisi yareɛ. Na no foɔ no wo mmu sɛ bia wo nni bi nti yɛ na wo hu a wo pere ɛnɛ ɛno na Ghana foɔ mmayaa bebree ani ɛyɛ dɛ ɛdi akyi me me se me hu saa toɔ no ɔmo bubu ne tɔg ɔbaa mɛ nkɔ join ne saa group no wate deɛ Nyankopɔn de maa bia mɛ nyi wo kura akyi sɛ ɔmo asika nkɔ yɛ wo to ɔmo asika hwɛ wo nwo yɛ adeɛ yɛ na ɛyɛ me ya ne sɛ sɛ ɔbɛhu saa maa ne bia ɔn bia no wɔn wo ba Bia na wɔnwoo ba o. Ɔbaa biara wowo a bɛsesa. Ebia na wo wedeɛ no emu ɔden. Sɛ wote aseɛ. Sɛ emu nyɛ den na wonya me me honam yi bi deɛ a, wowo a ɛbɛsesa because na nyɛ sei na na meteɛ. Ɛnso nnɛ mewoeɛ no, mayɛ kɛse. Sɛ wote aseɛ. Mayɛ kɛse. Afei na mba bɛka sɛ obi a mawo, afei na mbɛka sɛ bra ma me sika sɛ mfa nkɔ nkɔtwetwe ɛhehe a na na me nofoɔ no kora ɛyɛ dɛn na yɛatwa so. oh yeah hwɛ ɛyɛ na ɛyɛ me nwanwo ɔmo wie nsa na ɔmo de gyinagyina kamera mu na ɔmo da ne saa saa life wei yɛ life saa life wei yɛ life a mmaa no bebree ɛno na ɔmo ani edi akyire ɛnɛ saa sɛnhunu no ɔmo yɛ ya na ɔmo de ɔmo to agyina kamera mu ne yɛtwa yɛ yɛyɛ video ne ɛda wei Wopɛ baabi atena? Wopɛ nkwagye ama wo kra no no? Mesrɛ mo, me nuanom a me ne mo wɔ ha a yɛtu yɛn ho yɛn ho fo, ma wɔ bia yɛ yere pa ma wo kunu. Ma wɔ bia nkɔjoin ne saa group no. Ɛnyɛ ne pa. Ɛnyɛ ne pa. Ɛnɛ wobisa wo kunu na ɔse nnɛ bi nni hɔ. Nya aboterɛ, menyaa mɛma wa. Ɔbaa te aseɛ wate. Ɔse nya aboterɛ, onyaa ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛma wo. Eti ne te aseɛ ei yɛkɔ meba mewie sisi a mfa five minutes nso so na me finish sɛ ɔte aseɛ sɛ nnɛ na ɔse bi ni hɔ na ɔhyɛ wo time anya aboterɛ obi wɔ ne kunu kaa se ɔnni sika na ne bo afu ɛne ɔka sɛ ɛnyɛ ɛno nti na abɛkasa anyhow bia home ɛduru baabi a na wadane agyinamoa na wabu anikyie nyɛ da bia na abɛyɛ kraman ɛna wobɛpo no No, woyɛ barima nso a mfa nsie wo yere, ebi wɔ hɔ a m'ani nhu. Ɛda ebi nni hɔ no, ɔbaa no nso bɛte aseɛ sɛ, ah, me kunu nko ara deɛ ɛwɔ hɔ a ɔyɛ dɛn, oyi, ɛnnɛ a me kunu se bi nni hɔ yi deɛ na ayɛ sɛ bi nyɛ dɛn, enni hɔ ampa. Na mmarima no a wɔde siesie mmaa no, ɛno na adeɛ da biara ɔbɛka sɛ, ɔdeɛ da biara wo se wonni bi, saa no, ɔbaa no nso wɔ bi a, ɔnyi nyɛ dɛn, ɛmma. ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔno nso bɛyɛ dɛ ɛbɛyi abrɛ wo enti mmarima no yɛsrɛ mo mo ne mmaa no ntena yie ma mo mfa nsie wɔn mo wode sie nko ara deɛ a ɔbaa nya bia ɔno nso ɔnyɛ dɛ ɔmfa mma sɛ wote ase woaware deɛ a ɛyɛ wo ne wo kunu even mpena koraa na wotwa ɛyɛ mpena ɛne yɛn nyinaa yɛde wale Woantwe mpena ntumi nware. Sɛ wote aseɛ, wobɛtwe ansa na woakɔ akɔ. Nanso mpena no a woretwe no, nneɛma bi wɔ hɔnom a, yɛwɔ nneɛma bi wɔ a yɛmfa nsie. Yɛwɔ deɛ yɛde sie. Nneɛma bi wɔ hɔnom a, ɛwɔ sɛ ɔyɛ dɛn? Wobiebie ani kyerɛ no because ɛyɛ journey mu na moyɛ dɛn? Monam no. Moreboaboa mo ho sɛ mobɛtumi ayɛ dɛn? Ayɛ awarefoɔ. Sɛdeɛ mobɛyɛ awarefoɔ a, asomdwoeɛ bɛyɛ dɛn? Ɛbɛba. Ɛnnɛ, awareɛ bebree a ntɔkwa wɔ mu no yɛ akwadworɔ. Wobɛhu sɛ ntɔkwa wɔ fie hɔ a, na ara sɛ ɔbaa no yɛ kwadwofoɔ anaa barima no yɛ kwadwofoɔ. Obi nkɔ mfa bi nyɛ de. Sɛ ɔbaa na ɛbrɛ ɛrehwɛ fie na barima te fie, ɔbaa no nso ne, it's like ɔfili brɛ no a, n'aba mu tumi yɛ de ebu. The same thing na sɛ ɔbarima nso so brɛ bebree a, na ɔno nso brɛ no yɛ bebree na ɛboro ne so, ɔno nso n'aba mu yɛ de ebu. Because ɛnnɛ yi no, Mmarima no dodoɔ no ara repɛ mmaa a wɔn nso bɛsɔ wɔn mu kakra. Nka ebi a wɔn bra a wɔbɛgye wɔn kakra. Sɛ wote aseɛ, mmaa yɛsrɛ mo. Me nuanom ma memfa nsi ya wae na menkɔyɛ adeɛ. Nyankopɔn nhyira yɛn nyinaa nti no, mmaa mesrɛ mo ɔkyena Ɔkyena Sunday, yɛbɛtoa so. Momma yɛntu yɛn ho yɛn ho fo. Momma yɛmfa yɛn ani nkɔdi nneɛma bi akyi. Ɛnna ɔbaa wei te sei, menyaeɛ a anka mɛyɛ sɛ ɔno. Ɛnna hwɛ ne shape, ɛ! Ne shape no a ɛkura no no, ɛtoa no a wɔrebu no tɔɔto tɔɔto tɔɔto, wonim toɔ no awieeɛ? Wonim toɔ no awieeɛ? Ɛnkɔhwɛ obi wɔ ayi social media ɛnyɛ sɛ wonyaeɛ a anka wote saa. Ɛnka wo kunu nhwɛ wo te sɛ sɛdeɛ ɔbaa no a yɛrehwɛ no no a ɔnam hɔ no, daabi. Sɛ wo te aseɛ ɔbaa ɛduru baabi a te bɛɛma ase wai na ne ne ntena asomdwoe yɛn nyinaa yɛ nyɛ yɛ part na asomdwoe ɛmmerɛ fie Abnade sɛ wo frɛ me after program no ba wo frɛ me a me wie a mɛ frɛ back wai mɛ yɛ adeɛ bɛ 30 minutes bi ansa ansa ne akasa Janet Nana Kosia, Nyankopɔn nhyira obiara. Ya mesra mo mɔmɔ ayɛ nyina yɛ mɔ yɛ ho mɔden. Na asomdwie nyɛ dɛ emra fie because ujai woyɛ dɛ obesan afa biem. Enti ya na mma akora de da bia me ka se ɛho nhia sɛ yɛ worɔ yɛ ho wɔ ha ne asan akɔ worɔ. Enti baabi a yɛ wɔ no yɛ ma sacrifice bi nyɛ dɛ emra mu na yɛ nyɛ dɛ yɛ nyina yɛ ntena hɔ Na yɛansesasesa mmarima. Obi wɔ hɔ a ɔbɛka sɛ, Oo, ɛɛ, wogyae a wubenya bi, wubenya bi, nanso obiara wɔ ne nnɛ nso. Ebia baabi a woregyae no, woyɛ nneɛma yie a, nneɛma bɛtumi ayɛ dɛ, ayɛ yie ayɛ dɛ ama wo. Ɔbaa bi ammɔ ne ho mmɔden na ɔnsɔpɔɔte barima kakra. Wai? Na mmarima no, wɔrebrɛ. Yɛse dua korɔ, ɛgye mframa a ɛyɛ dɛ, ɛbu. Yaa. Enti sɛ wompɛ no saa no, yɛ biribi kakra na anigyeɛ. Hwɛ, sɛ ɔbaa kɔ adwuma ba, sɛ Janet akɔ aba na sɛ bɛrima nso kɔ adwuma ba na bɛrima yi na ɔbaa nso yi kakra a, menye nni sɛ wo kunu wo ho bɛyɛ n'ahi. Menye nni sɛ ntɔkwa bɛyɛ dɛ ɛbɛba because yɛn nyinaa this time obi atua biribi. Obi ya, obi ayi biribi. Sɛ ɔte aseɛ, ne nyinaa akɔda bɛrima so a, ɛduru baabi a yɛyɛ mmaa yɛntie asɛmpa na yɛnyɛ dɛ yɛmfa nyɛ adwuma. Na asomdwie mma mmarima no wɔn nso wɔn brɛ. Hwɛ sɛ barima no brɛ bebree a mpa mu agorɔ no wonya no yie because wabrɛ. Nti wo wɔde wo ho ahi koraa ahyɛ ne tirim nti ɔbɛtoto apaapa so ama wo. W'ani nyɛ dɛ ɛnnye nanso wokɔ ba bi na mo nyinaa na mo support mo a ɛduru hɔ nom a ɔbɛyɛ no yie good ama wo because ɔwɔ anigyeɛ ɛwɔ wo ho sɛ woyɛ obaa a woboa no woyɛ ne boafoɔ nso ampa sɛ wote aseɛ. Janet Yes it's true yeah nokorɛ nokorɛ nti no moma yɛnfa nsi ase Nyankopɔn nhyira yɛn nyinaa ya ɔnhyira obiara megye di sɛ yɛn nyinaa yɛde bɛbɔ yɛabrabɔ I support oh me se eh, yɛn nyinaa yɛbɛyɛ obiara fact of life ebusua sisi a yɛdɔɔso ɛma a yɛwɔ ha yɛn nyinaa yɛnyɛ yere pa ɛma yɛ kunu yɛnyɛ mmaa papa na yɛnyɛ example ɛma yɛ mma mpo Mesrɛ mo, wo wɔ ha ne w'ani di turo akyi a, yi firi w'adwem, nya adwensakyera, wate? Sɛ woyɛ ɔbaa na w'ani, mmaayaa na wɔyeyɛ wɔn to no, w'ani di ɛno bi akyi a, nya adwensakyera. Wopɛ nofoɔ a, nya adwensakyera, wate? Ɛnyɛ ade pa. Ɛnyɛ ade pa. Wɔn mfa mmɔ bra pa. Ɛna ɛnyɛ ade pa. Nkɔ nkɔpɛ bi. Deɛ Nyankopɔn de maa wo no a, fa w'adeɛ, wate? Fa w'adeɛ na Nyankopɔn ba a wanya nkwagyeɛ wɔ asase wesee so, baabi a Nyankopɔn de yɛbɛkɔ biara no nso ayɛ dɛn? Wakɔ bi. Nti no, Gyamfi, Nyankopɔn nhyira yɛn nyinaa, Facts of Life abusuafoɔ. Abena P, bless you all. Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena, ɔkyena deɛ mewɔ time na mawie nea meba abɛyɛ no nti no, yɛbɛdi nkɔmmɔ ɛnɛ yɛgya bi wom nso yɛbɛba yɛgyegya bi wom ɔkyena ɛbɛsan de ayɛ dɛ abrɛ mu why nyankopɔn nka obiara ho ma obiara ho ban obiara ne n'abusua na ɔmmɔ me nso me ne m'abusua ho ban nyankopɔn de ɔkyena kyɛ yɛn a yɛbɛsan ayɛ dɛ aba me ɔkyena mehu wobɛhu me nso nyankopɔn mmɔ yɛn nyinaa yɛ ho ban yɛsrɛ nkwa nkwa a ahoɔden yɛ dɛ ɛwɔ mu ɛma obiaa a ɔwɔ platform yi so obiaa a ɔhwɛ yɛ video biaa ɛno twa ma yɛn nyinaa yɛnyɛ adwumaden na yɛmfa nyɛ dɛn ɛnsɔpɔte yɛ life adwumaden adwuma a wankasa de wo nsa bɛyɛ ɛno so mfasoɔ ɛna wodi a ɛyɛ dɛn ɛɛdɛ Na ɛnyɛ me kunu nni hɔ. Me kunu ba a magye sei ama wo. Ɔbaa bi tumi kɔfiri adeɛ na ɔretwɛn sɛ ne kunu ba a wagye sika atua ka. Daabi. Wo kunu nsomaa wo sɛ firi adeɛ. Enti woayɛ w'adwuma. Wofiri adeɛ a na wo ara woayɛ dɛn? Woatua. Nkɔfiri obi adeɛ na yɛama ammɛdan wo ka no aka sɛ, oh, asemasi nni hɔ na me kunu ba a na me kunu ba a, me kunu ba a na me kunu ba a. Wo sika nhyɛ wo kunu bɔtɔ mu. Yɛ adwuma na fa wo sika hyɛ wo pɛɛse mu na di ma ahonyɛ dɛn? Ɛntɔ. Nyankopɔn nhyira obiara. Mma bye.